Helo bawb a chroeso yn ôl i Taro gyda ni a wel heddi fi'n mynd i wneud darlleniad arian i chi. So byddwn ni'n edrych ar egni ariannol ar y foment, byddwn ni'n edrych ar eich sialens chi wneud ag arian ar y foment a byddwn ni'n cael gair fach o gyngor wrth ysbryd am eich sefyllfa ariannol chi ar y foment. Diolch, Ysbryd. Croeso miwn. Cofiwch taw darllenau'r cyffredinol yw hwn, oce? Okay? Os, chi, os oes diddordeb gyda chi mewn darlleniad personol, mae'r wybodaeth i gyd isod. Gewn ni, plis, er egni ariannol. Whwhwhwhwhw. A beth sydd wedi jwmpo mas o'r pac gyda ni, jwmpo mas o'r dec, yw y tri o bentacle. Nawr mae'r tri o Bentacle yn siarad am weithio mewn uh, grŵp neu tîm. Okay. So gweithio gyda pobl arall. So wedyn ni fan hyn mewn darlleniad arian, chi'n gweithio gyda pobl arall i wneud arian neu i wella'ch sefyllfa ariannol fan hyn wedyn ni. Okay. So'r egni ar y foment yw bod chi'n gweithio gyda pobl arall i wneud arian ar y foment. Diolch, Ysbryd. Beth yw'r sialens ariannol ar y foment, please, Ysbryd? Beth yw'r... Ww, oce, okay. a dyma ni. A beth sydd gyda ni o dan y sialens yw as y ffin, oce? Okay? Nawr mae as y ffin yn dangos bod cyfle newydd yn dod mewn i chi fan hyn, rwy ffordd. Ok, so mae As y Ffin yn dod â pasiwn at rhywbeth, felly syniadau newydd i wneud rhywbeth, y fath na o egni, ok? So bod hwn yn dod lan yn eich sialens chi, fi'n fi timlo fan hyn bod egni da gyda chi ar y foment, egni gall weithio gyda pobl arall i, i dyfu'ch arian fan hyn, ok? Achos mae hwn, mae fe fel... Um, Mae fe'n ei mêl fan hyn a mae fe'n neud arian, oce. Okay. So, fi'n gweld fan hyn, mae'r sgiliau gyda chi wneud arian, neu wneud fwy o arian falle. A eich sialens chi fan hyn yw gweld y cyfleon sy'n dod mewn i chi. So mae cyfleoedd newydd yn dod mewn i chi fan hyn, oce? Okay? A mae angen i chi gadw llyged ar agor. Gallen nhw fod yn cyf cyfleoedd um, creadigol, oherwydd y ffin, ok, achos mae'n siarad am uh, fod yn creadigol, neu gallai fe jyst fod yn rhywbeth sy'n mynd i ddod a rwy fath o basiwn i chi, ok? Pyn e taw busnes newydd, neu um, fel beth maen nhw'n gweud, fel side hustle fach yn dod mewn i chi fan hyn, jyst i wneud eich arian chi dyfu rwyfaint, ok? Fel bod chi'n gwneud tyma bach fwy o arian fan hyn, fi'n tymlo. So gadewch eich llyged ar agor am cyfleodd gall dod mewn i chi fan hyn wedyn ni, ok? Diolch ysbryd. Nawr dyn ysbryd. Gewn ni, please, gair o gyngor wrtho ti, please. Gair o gyngor ynglyn ag arian. A mae'r darlleniad mae'n di derfyn, oce, okay? so sy'n terfyn amser yno fe. So ty pri chi'n dod am draws e, na pri chi fod i gael y neges. Diolch ysbryd. Beth yw dy neges di? Neges ysbryd yw Brenin y Pentacle. Diolch ysbryd, ok. Mae hwn yn gair o gyngor wrth ysbryd. Mae ysbryd yn gweitha chi fan hyn, mae'r pŵer gyda chi, mae'r arweiniad gyda chi, mae'r sgiliau gyda chi i wneud yr arian yma. Mae brenin y pentacle yn, o, oh, mae, mae digonedd o arian dy fe, oce? Okay? Mae fe'r fath o berson gall fi mas ffensio car newydd a prynu fe. 'na'r fath o egni fan 'yn ocê. Ma' fe'n arweinydd ma' fe'n arweinydd ar 'i arian ar 'i yym ar 'i bethe fe ocê. Galle fe fod yn siarad am timlo'n gyfforddus yn 'i hunan ocê. Sdim isie brenin y Pentecle fecso Marian o gwbwl ocê acho ma' digo- digon 'da fe ma' digonedd 'da fe ocê. Ma' digon 'da fe le gall e roi i bobol arall. na'r fath o arian sydd gyda'r bachan yma. So, wedyn ni fan hyn, os yw hwn yn gair o gyngor wrth ysbryd, wedyn ni, mae ysbryd yn gweithio chi, mae'r sgiliau da chi a gallwch chi wneud hwn. Gallwch chi fod yn y sefyllfa yma le chi'n teimlo'n gyfforddus yn ariannol, dim eisiau chi fecso am dalu, dalu biliau, dim byd fel la, oce? Okay? A mae hwn yn dod i chi, gall hwn ddod i chi. ond i chi ymddiried yn yr ysbryd a neges yr ysbryd fan hyn, oce? Okay? So mae hwn yn dod i chi, mae arian mawr fan hyn yn dod i chi a byddwch chi'n tymlo'n gyfforddus yn ariannol wedyn i fan hyn. Oce, okay, diolch ysbryd. Gewn ni nawr bach o glirdeb ar y cerdyn yma i weld os llwn ni gael darllenad yn bach mwy twfwn fan hyn. Diolch ysbryd. Ysbryd, gallu di gadarnhau yr um, tri o pentaclau fan hyn? Trio fy ntacle, please. Beth yw egni'r foment yn ariannol? O, reit. A beth sy'n gyda ni yw'r jafol neu'r jawl fan hyn? Mae'r jawl gallu dod mewn a temtasiwn i chi, oce? Okay? So falle bod temtasiwn yn dod mewn i chi fan hyn i wneud a'ch arian. Falle bod rhywun yn gweud, o, der i wneud hwn gyda fi, oce? Okay? Achos na'r egni gweithio gyda pobl arall fan hyn. Ond wedyn i fan hyn, drychwch mas am rhywbeth sy'n sem- sy felle'n temtasiwn i chi sydd ddim yn mynd i dalu bant, oce? Okay? Neu gwe werth chi fynd am rhywbeth achos bod yr y jawl yn dolan fan hyn. Oce? Okay? So wedyn i, byddwch yn... Um, Byddwch yn ofalus pwy chi'n gweithio dy ar dy beth yw hwn i wneud arian. Pyn e taw uh, falle bod financial advisor neu rhywbeth ydych chi, oce? Okay? Newch yn siŵr bod nhw'n dibynadwy. Oce? Okay? Hefyd, gallai fe fod bod chi'n gweithio ar prosiect y rwy'n sy'n mynd i ddod â fwy arian mewn i chi, oce? Okay? Newch yn siŵr bod chi'n gallu ymddiried yn y pobl mae chi'n gweithio dy. So, gair fach o Gair fach o gyngor fan hyn, ok? Pidwch cwmpo miwn i demtasiwn fan hyn, ok? Cadwch eich meddwl yn glir am sut mae fe'n dod i ta beth i chi wneud ar y funud, eich arian. Na beth weden i fan hyn, ok? Achos mae'r jawl yn treol tynnu chi miwn ato fe. Ond mae rhaid bod chi gallu gweld yn glir a gwed na, fi'n gweithio ar y pobl yma, fi'n mynd i wneud y prosiect yma, So mae fi'n mynd i gael temtasiwn i roi arian mewn i brosiect arall na'r tra bod fi'n neud hwn. Neu so mae fi'n mynd i gael temtasiwn i cymryd risg gyda'r arian ar y foment. Okay? So wedyn i fyny, pidwch cymryd risg ar y foment. Gweithwch ar beth chi'n gweithio ar, achos deiff yr arian o to beth chi'n gweithio ar, okay, gyda pobl arall. Fi'n teimlo chi yn gweithio gyda pobl arall fan hyn ar rhywbeth, neu felly bod chi'n gweithio i rwy'n Um, a byddwch chi'n rhan o dîm sy'n gweithio, rhywbeth sy'n mynd i ddod â fwy o arian mewn i chi. Okay. Diolch ysbryd. Gallwn ni um, eglurhau'r sialens, yr as o ffyn, please. Pan mae'r as o ffyn yn sialens ysbryd. OK, a beth sydd gyda ni fan hyn yw'r Hierophant. Nawr mae'r Hierophant yn athro neu, neu fentor neu rhywbeth fel la, OK? So mae teimlad i fi fan hyn bod angen i chi ddysgu rhywbeth newydd a gweld cyfleon a cymryd ar mentor neu athro, OK? I ddysgu fwy am fel chi fod i um, symud mlaen gyda te beth chi'n neud i neud arian. Dwi'n hwnna'n ei synwyr? So, falle bod angen, falle bod chi'n dechrau, um, falle bod chi'n dechrau sianel YouTube, oce, okay? fel fi'n neud fan hyn. Right. So falle yn eich sianel YouTube chi, chi'n dysgu pobl fel si arddio, wedwn ni. Okay? Falle bod hmm. angen i chi wneud mach o ymchwil mewn i um, beth mae pobl arall yn neud yn Sianeli Garddio, a falle gweld beth sydd eich, gallech chi gynnig sy'n mach yn wahanol, wedwn ni, oce? Okay? A chi'n mynd i ddysgu wrth wneud yr ymchwil yma. Na beth fi'n teimlo fel hyn, mae eisiau chi wneud ymchwil, a falle bydd rai o chi yn cael eich mentora gyda rwy'n, oce? Okay? Falle bydd rwy'n yn gweud, gweud wrthoch chi, Dere dy fydd, yn gosau ti fel sy'n neud hwn, allai helpu ti dy hwn, oce? Okay? A'ch sialens chi fan hyn yw cymryd, cymryd y cyngor yma sy'n dod wrth rwy'n, okay, neu rhywbeth. So, os ych chi'n neud ymchwil, wedyn ni, newch yr ymchwil a byddwch yn drylwr yn neud yr ymchwil, okay? Neu os ych chi'n meddwl cael mentor weden i gael rhyw gyngor fan hyn cymrwch y mentor achos bydd y mentor gallu helpu chi gyda'r cyfle newydd un sy'n o mewn i chi okay? a bydd yr cyfle yna llawn pasiwn a ie yeah, dylech chi gymryd cyngor y mentor fan hyn mae hwnna'n neges un o chi okay? diolch ysbryd nawr gawn ni eglurhau'r brenin y pentacle please Dy gair o gyngor di ysbryd. Gewn ni eglurhau hwn. O, reit, a beth sydd gyda ni fan hyn yw'r deg o ffin. Na, mae'r deg o ffin yn siarad am gymryd gyrmodd arno fan hyn, oce? Okay? So os ych chi'n neud swydd yn barod a chi'n meddwl, rhaid, dechreuai'r fel y side hustle bach hyn, byddwch yn siŵr bod yr amser gyda chi'n neud e. Ok, cyn bod chi'n dechrau, na beth weda i. Ond, os i chi mynd i wneud e, mae pethau'n edrych yn really, really dda i chi fan hyn, ok? So wedyn ni, felly bod rhaid chi gael gwared cwpl o bethau arall chi wneud yn eich bywyd i wneud amser i roi mewn i'r prosiect yma, neu ta beth i chi moyn wneud fan hyn i wneud arian. So wedyn ni, rai, os ych chi'n hala lot o amser, a chwarae gêm y fideo wedwn ni, right? Mae rhaid chi roi peth o'na lan er, er mwyn i chi ddod i amser mewn i'r ffordd hyn o wneud arian, os taw arian i chi moyn, a fi'n credu taw arian i chi moyn, chi moyn bod yn brenin, brenin y penteclef yn hyn, a fi'n gweithio chi, mae ysbryd yn gweithio chi, Gallwch chi stepio mewn i'r egni yma, oce? Mae'r egni ma' yn sefyll i chi. Weda i 'na, oce? Mae'r egni'n aros amdano chi. So, mae rai chi roi pethau mewn, mae rai chi ddysgu am bethau, a mae rai chi adael peth stwff i fynd sydd ddim yn mynd i helpu chi ar y daith yma gyda'r arian yma, oce? Na beth weda i fan hyn, a chi'n cario lot ar eich cefen. So, mae eisiau chi ysgafnhau cwbl o bethau, er mwyn wneud amser i dyfu'ch arian fel hyn. OK? Oh, neges lyflu, bwys. OK, so os ydrychwn ni ar hwn eto yn gyflawn, wedyn ni bod cyfle yn dod mewn i chi, cyfle yn dod mewn i chi, mae rhaid chi weld y cyfle, OK, i wneud arian, byddwch chi'n gweithio gyda pobl, byddwch chi'n cael cyngor wrth rywun, OK, wedyn ni fan hyn, cyngor wrth rywun neu byddwch chi'n neud ymchwil, hyd yn oed os chi'n defnyddio rhywbeth fel ChatGPT, right, neu Gemini neu rhywbeth fel la, gallwch chi gael cyngor o'r platfformau yna, oce? Okay? So hyd yn oed os chi'n defnyddio rhywbeth fel la, mae eisiau chi ddysgu rhywbeth am ty beth i chi'n neud i neud arian, oce? Okay? So newch chi'n siŵr bod y sgiliau gyd da chi. Pidwch cael temtasiwn i fynd am y ffordd hawdd o wneud rhywbeth wedyn ni fan hyn, achos byddwch chi ddim yn byddwch chi ddim yn cwpla lan yn dod i'r egni yma. So, pidwch cael temtasiwn i dorri corneli, mae ysbryd yn gweithio fi fan hyn, oce? Okay? Mae rai chi wneud hwn ar yn iawn, a mae rai chi wneud e gam wrth gam, oce? Okay? So, pidwch trial torri corneli wedyn i fan hyn gyda'r diawl neu fyna. A fel fi'n gweud, chi'n mynd i ddysgu lot, a mae cyfle newydd yn y miwn i chi wneud arian. Ond mae rhaid i chi, eich bod hwn yn eich sialens chi, agor eich llyged i weld na. Okay? A wedyn, mae'r egni yma, bwys. Os ych chi gallu rhoi cwbl o bethau lan, okay? os chi gallu rhoi cwbl o bethau lan i roi fwy o amser wedyn i fy nhw'n, a fi'n credu taw amser yw'r peth, peth mwyaf pwysig i chi fan hyn, gallwch chi ddod mewn i egni brenin y pentecle fan hyn. A mae brenin y pentecle, fel fi'n gweud, mae gormod o arian dy fe, oce? Okay? Os oes trwy beth i gael a gormod o arian, oce? Okay? A gallwch chi helpu bobl yn neud, neud yr arian. Allech chi fod wedyn, ar ôl i chi fynd ar y daith ariannol yma, mae tymlad y fi, bydd rai o chi yn dod yn fentor ar rwy'n, oce? Okay? Gallech chi fod wneud arian wrth mentor ar rwy'n mynd hyn. Okay, neu dysgu rhywbeth. Felly bod chi moyn dysgu pobl i wneud pethau. Um, felly bod chi'n mynd i ddechrau dosbarth, dysgu dosbarth Cymraeg neu rhywbeth fel la. Okay? Byddwch chi'n mentora pobl. A na'r egni sydd â fi fan hyn, mae egni lot o ddysgu fan hyn. Mae egni lot o weithio gyda pobl arall. Mae egni o cadw o demtasiwn, oce, i dorri corneli fan hyn, a roi peth pethau lan, fel bod fwy o amser 'da chi roi mewn i hwn i i dyfu'ch arian, a mae hwn yn edrych yn rili dda i chi fan hyn, oce, i dyfu'ch arian. Oce, be fi'n mynd i wneud nawr i orffen yw cymryd neges fach o'r angylion, jyst fel neges bach i orffen y darlleniad i chi, darlleniad arian fan hyn. Ww! Oedd honna moyn dod mas. A'r cerdyn dath mas a hedfanodd ar y llawr, oedd y cerdyn y ddiar, ok? So mae fe'n gweud dysgu fel si fod yn berson, ok? Yn y byd ond ddim o'r byd. So mae hwn yn, yn gweithio fi, felly bod rai o chi yn meddwl um, dysgu mwy a rhoi arian mewn i rhywbeth ysbrydol fan hyn, oce? Okay? Mae'r neges yna'n dod trwyddo yn y cerdyn yma. So os chi wedi bod yn meddwl am dechrau busnes ysbrydol o rwy fath, nawr yw'r amser i wneud e wedyn ni. Os i chi wedi bod yn edrych am wneud rhywbeth sydd yn rhywbeth yn y ddiar, okay? tyfu rhywbeth a gwerthu fe, felly bod chi'n tyfu bwyd a gwerthu fe, Um, falle bod chi'n neud pethau naturiol mas o planhigion, falle bod chi'n neud pethau gall gwella pobl, fel eli neu rhywbeth fyna, fel yna. Okay. Nawr yw'r amser i ddechrau busnes fyna wedyn ni. Falle byddwch chi'n moyn perni gwe gwenyn a gwerthu mel. OK? Achos dewis i ar y cerdyn ma. A os ti'n neb beth i chi moyn wneud, nawr yw'r amser i wneud e, OK? Allwch chi fynd i werthu fe mewn marchnadodd lleol a pethau fel yna, OK? Dechrau busnes fel yna. A os ti'n neb beth i chi moyn wneud, mae ysbryd yn gweithio fi fan hyn, nawr yw'r amser i wneud e. So, chi moyn dechrau prosiect newydd, os chi moyn wneud rhywbeth newydd gyda'ch bywyd, nawr yw'r amser i wneud e. Cofiwch hefyd, Fi'n gwybod bod hwn yn ddydd erfyn, ond pan fi'n ffilmo hwn, ni yn 2026, dechrau 2026, a mae'n blwyddyn un, oce? Okay? A mewn blwyddyn un, nawr yw'r amser i blannu'r hade, oce? Okay? A bydd yr hade yna neu gwreiddau a gall, byddan nhw'n tyfu planhigion, lyflu, oce? Okay? A fi'n siarad fan hyn so, gallai fod yn plannu hadau o rhywbeth, oce? Okay? So gallech chi fod yn rhoi'ch arian mewn i rhywbeth nawr er mwyn bod e'n tyfu dros y cwbl o flynyddau nesaf, oce? Okay? Gallai fod hwnna yn neges i rywun hefyd. Ond wedyn ni, ie, mae rhywbeth i'n neud ar ddiar fan hyn, so fi'n credu bod rhai o chi'n meddwl neu rhywbeth le chi'n tyfu llysiau, neu ffrwythau, neu planhigion sydd falle gallwch chi ddefnyddio i helpu pobl mynd rwy ffordd. Neud um, wneud pethau naturiol gyda nhw. Um, fath na beth eili fi'n gweld fan hyn i rai o chi, oce, okay. chi'n meddwl wneud pethau fel yna, mae rai o chi'n meddwl gwerthu mel fan hyn a mynd i'r marchnad o ddim, fi'n gweld hwnna, oce, okay. bod rhywun fan hyn mynd i wneud na. Um, a fel fi'n gweud, wedyn i fan hyn i lot o chi, felly bod chi yn meddwl am wneud rhywbeth ysbrydol, neu, neu roi arian mewn i rhywbeth ysbrydol, felly dysgu fwy am bethau ysbrydol, felly bod chi'n mynd i wneud cwrs neu mynd ar ben wythnos neu rhywbeth le chi'n dysgu fwy am fod mwy ysbrydol, felly bod hwnna'n neges i rai chi hefyd, oce? Okay? Ond i wneud ag arian, fel fi'n gweud, popeth yn edrych yn, yn dda. Os chi'n meddwl dechrau busnes, nawr yw'r amser i wneud e, okay, mewn blwyddyn un, a nawr yw'r amser i weithio gyda bobl arall ar y fusnes yna. A dysgwch ta faint chi gallu. Pidwch dod i arian mewn i rhywbeth sydd ddim yn saff, okay, sydd ddim yn ddiogel. Pidwch cael eich pidwch cael eich temto i torri corneli wedyn i fan hyn. A gallwch chi wedyn, rowch lan cwbl o bethau sydd ddim yn helpu chi gyda hwn i gyd, oce? Okay? A gallwch chi stepio mewn i egni brenin y beteclau. Waw, waw, waw, waw. Wel diolch bawb, gobeithio bod chi wedi joio'r darlleniad yma. Os i chi cofiwch rhoi bawd lan, cofiwch dan ysgrifio'r sianel, chymod pob peth bach fel ych chi'n neud yn helpu fi. A os i chi wedi joio'r darlleniad, gadewch fi wybod yn y negesuon isod achos dwlen i glywed wrthoch chi. A fel o'n i'n gweud o'r blaen, os oes diddordeb gyda chi mewn cael darlleniad personol, mae'r wybodaeth i gyd isod a joia ni wneud darlleniad i chi. A tan tro nesa, ta beth i chi'n dechrau fan hyn, joiwch e. A ta beth i chi'n dechrau fan hyn, mae'n mynd i ddod a lot o arian i chi ar diwedd y dydd. Okay? So drechwch ar ôl eich hunain a welai chi yn y darlleniad nesa.